Helo ffrindiau! Wel, mae gennym ni stori y tryma, tro yma o lyfr yr acte penod 8 am ddyn pwysig oedd ar ei ffordd adre o Jerusalem i Ethiopia. Dych chi'n gwybod lle mae Ethiopia? Wel, dyna fo yn Gongol top dde uh, yn Africa de, gogledd ddwyrain Africa. Gwlad sydd yn wlad sych, mae o'n wlad hefyd efo mynyddoedd uchel iawn iawn, ond yno hefyd mae'r afon Nil yn cychwyn. A mi roedd o yn adeg uh, Iesu Grist yn wlad pwysig ac yn, yn wlad, wel, wel mae yna lot o deithio nôl ag ymlaen i Jerusalem felly. A dyma'r dyn pwysig yma yn eistedd yn braf yn ei gerbyd wrth y deithio nôl ar hyd y lôn i uh, i'w wlad ei hun. A tra oedd hwnnw oedd yn gwneud rhywbeth i basio amser, ac oedd wedi cael darn o'r Beibl o lyfr Eseia, ac oedd yn darllen hwnnw iddo fo'i hun, penod 53, rhan o'r Hen Testament. A mi roeddwn ni ddarllen o, ond dim rhyw ddeall o rhyw dda iawn. Dych chi wedi cael profiad tebyg tra'n gwneud eich gwaith cartre, adeg ysgol adre, tybed? Dydy o'n deimlad annifyr pan dych chi'n methu'n glir a deall rhywbeth. Dyma'r darn oedd o'n ddarllen. Tybed allwch chi i ddeall o? Cafodd ei arwain fel dafad i'r llafdu, yn union fel mae oen yn dawel pan mae'n cael ei gneifio, wnaeth o ddweud dim Cafwyd ei gam-drin heb achos llys teg. Sut mae'n bosib sôn am ddisgynyddion iddo? Cafodd ei dorri i ffwrdd o dir y byw. Dych chi'n cael llais adrodd fi? Wel, tybed, mae bach yn astrus yn dydy. Cafodd ei arwain fel dafad i'r lladd-dy, yn union fel mae oen yn dawel pan mae'n cael ei gneifio, nath o ddeud dim byd. Cafodd ei gam-drin heb achos llys teg. Sut mae bosib sôn am ddisgynyddion iddo? Cafodd ei dorri ffwrdd o dir y byw. Wel, am bwy mae o'n sôn? A be mae'n ei olygu? Mae o'n crafu pen. A ddim yn deall... Oh, does yna just rhywun yn medru dod a, a, a just helpu fi chdi bach i ddeall beth mae'r Beibl yn ddeud wrthai. Wel, y rhyfedd ddigon, mi roedd Dyw yn gwrando. A fe drefnodd o i anfon rhywun ato fo i esbonio. Philip oedd enw. un o ddilynwyr Iesu oedd wedi ei lenwi efo'r ysbryd glân, ac oedd o wrth i fodd yn deud y newyddion da am Iesu wrth bawb oedd yn barod i wrando. A dyma Duw yn deud wrth Philip i redeg ar ôl y cerbyd. Meddyliwch, dos wan, rhedeg ar ôl y cerbyd na. A dyma o'n deud, glyna'n agos ato fo, a mi nath Philip. A dyna pryd clywodd o'r Ethiopiad yn darllen. A dyma fo'n digon pold, jyst yn gofyn iddo, ti'n deall beth ti'n ei ddarllen? A dyma'r sgwrs yn cychwyn. Dwi'n ddarllen gweddill yr hanes i chi o Beibl.net. Sut allai ddeall lle bu rhywun i esbonio i mi? meddai'r dyn. Felly gofynnodd i Philip fynd i eistedd yn y cerbyd gydag o. A dyma fo'n gofyn i Philip, Dwed wrtha i, ydy proffwyd yn sôn amdano'i hun neu am rhywun arall? Felly dyma Philip yn dechrau gyda'r rhan honno o'r ysgrifau sanctaidd ac mynd ati i ddeud y newyddion da am Iesu wrtho. Wrth fynd yn ei blaenau, dyma nhw'n dod at le lle roedd dŵr. Edrych, meddai'r iwnach. Wel, iwnach, dyna'r teitl y swydd oedd o yn rhan o'n nod a rhywun oedd yn gweithio yn y llys yn Ethiopia. Edrych, meddai fo. Mae'r dŵr yn y fan yma. Oes yna rhyw reswm pam dylwn ni ddim cael fy medyddio? A rhoddodd orchymyn i'r cerbyd stopio, a wedyn aeth Philip i lawr gyda fo i'r dŵr, a dyma Philip yn ei fedyddio yn y fan a'r lle. Wedi iddyn nhw ddod yn ôl allan o'r dŵr, dyma ysbryd yr arglwydd yn cipio Philip i ffwrdd. Be? Waw, Nath yr iwnech mo'i weld ar ôl hynny. Ond daeth yn ei flaen ar ei daith yn llawen. Wel, na chi stori, ynde? A tybed be ddigwyddodd i Philip? Trowch i ddiwedd penod 8 yn acte os da chi eisiau gweld. Wel, doedd Philip yn un da am esbonio. Fe egliddodd, eglurodd i'r Ethiopiad mae sôn am Iesu oedd y proffwyd Eseia. Gannoedd o flynyddoedd ynghynt am sut y byddai Iesu'n dod ac yn marw yn ein lle ni adeg y Pasg, er mwyn i ni gael bywyd newydd trwy gredu yno. Fe dderbyniodd yr Ethiopiad y newyddion da a chredu'n Iesu drosto'i hun. Wel, dyna ddigwyddiad annisgwyl. Ac mae'n dangos bod Duw yn gwybod am y cwestiynau sydd gennym ni. A mae'n iawn i ni gael cwestiynau. A mae'n gwybod hefyd pe da ni ddim yn deall yn iawn. A mae hynny'n oce. Okay. Chos mae yna lot o bethau sydd yn reit astrus yn y Beibl. Dyna hefyd pan bod o'n braf i ni medru dod at ein gilydd yn Ysgol Sul ac yn capel i glywed a rhannu'r storïau yma efo'n gilydd ac i helpu'n gilydd i ddeall am Iesu yn well. Yn y disgrifiad o dan y fideo, mae yna linc i pecyn Clwb Plant drwy'r post. sydd efo'r wers yma, ni'n sôn am Philip a'r dyn o Ethiopia, a wyddoch chi, mae yna llwyth o weithgareddau y gallwch chi wneud. E- Edrych eto ar y stori yma, bethau i gwneud fel lliwio neu gemau i'w chwarae. Mae yna bethau i'w goginio hyd yn oed. Mae yna lot yna, digon, digon deud y gwir i chi fedru wneud yn ystod hanner tymor hefyd. Wel, ffrindiau, mae yna... Dyma'r wers ola am y tro, gwers adre ola am y tro. Dy rôl y gwyliau, mae yna gynlluniau i geisio neu pethau gyda'n gilydd, yn wyneb yn wyneb, unwaith eto. Falle i fynd am dro neu i cael chwarae gemau ac yn y blaen. A fydd awn i gysylltiad gyda gwybodaeth mewn ddigon o amser. Cofiwch y gwersi i gyd dal i fyny ar dudalen YouTube Gofalaeth Thomas Charles os da chi'n dymuno cael golwg arnyn nhw eto rhyw dro. Da ni di mwynhau eich cwmni a da ni di mwynhau cael deud y storïau yma efo chi. A diolch yn fawr i chi am ddod ar y daith rhyfeddol yma i ddysgu mwy am ffrindiau Iesu. Dwch i ni weddio. Diolch Iesu, dy fod ti am fod yn ffrind i ni. Nid dim helpu ni i ddeall y pethau sydd yn anodd yn y Beibl. Helpa ni fel Philip hefyd yn y stori yma i fod yn barod i ddweud wrth eraill amdana ti. Diolch hefyd Arglwydd am y gyfle i ddod at ein gilydd cyn bo hir, da ni'n edrych ymlaen. Diolch am bawb sydd di'n harwain ni dros yr wythnosau diwetha. Yn enw Iesu. Amen. Wel, diolch yn fawr chi gyfeillion a gobeithio gan eich gweld chi yn fuan iawn. Ta-ra!